دا وقت اے ہر کہیں راہ کیتے ہن جان توں پیارے جو سنگتی میڈے حال تے ہر کوئی کھلدا ہا کہیں نئیں آکھیا نہ رو سنگتی بچاں تن تنہا کوئی نال نہ ہا ہن لنگھدے روز پرو سنگتی ولے وقت افنان تاں ول اے ہن ایڈو اے سنگتی اوڈو او سنگتی ملک واب وچالے یاد آندے ساڈی جھوک تے خوشیاں آیاں ہن ساڈے سائت سجاکو ڈسدے ہن ساجاں اکھیں بہوں نندرایاں ہن۔ افنان جیرھیاں سر آیاں ہن اساں شکر پڑھ پڑھ چایاں ہن تیکوں یاد ہوسی تیڈے جیتن لو اساں سیرجاں بازیاں لایاں ہن جیندے نا تے سب کجھ وار ڈیتے اوہو غیریں دو ول ول تندے ڈکھ ڈات سمجھ کے جھولیاں پوں پہلے سوچنا ہا ہن کیا بندے افنان وفا دا درخت ساڈا اج اینجھے حال پیا جھندے برباد کریندا ٹر پئیو بس پئے ہیں رو رو وݨ گݨدے واہ واہ برباد سٹ گئن جے سنگتی سفریں وچ تیکوں رستہ لیسن پیر تیڈے جیتھ چپ تھی کے نمراش تھیسیں تیڈے نال الیسن پیر تیڈے جیندے ماݨ ہانی او ڈس پائنی تیکوں مینڑھیں ڈیسن پیر تیڈے افنان جڈاں مل منزل پئی ایشے لوک نہ پیسن پیر تیڈے ایندے نال دا ہک بیا بندے متاں سمجھیں جھیڑے مک گئے ہن اوئیں دشمن ہن چؤ پھیر تیڈے ہر قدم کوں سوچ سنبھال کے رکھ ہن قدم قدم تے غیر تیڈے افنان توں حوصلے پختہ رکھ اجاں پاندھلا تھن بہوں ڈھیر تیڈے گئے چھالے پیر پچا جے کر پچھے منزل چمسی پیر تیڈے۔ دل کعبہ ہا ایکو تروڑ کرائیں کیتی کاف گناہ تیری حاجت نئیں جیرے حال اچ ہائیں ساکو رہون دے آئے وقت دا شاہ تیری حاجت نئیں تیری مونجھ اچ چڑھ چڑھ جند مانے پئے نکلن ساہ تیری حاجت نئیں افنان خدا دا واسطہ ہئی ہن کر ونج راہ تیری حاجت نئیں تے ایویں ہک مسدس دا بند ہے ہک ہک اکوں آکھو آوے شکل لکھائے روح راہی سفر اخیر کرے عرب بھئی تہاڈی فرمائش دے اتے اکوں آکھو آوے شکل لکھائے روح راہی سفر اخیر کرے دل بار بروح دے نئیں سہندی کیویں ول افنان سریر کرے چمے سید دا سورج پیر میڈے کوئی اینجھی ونڈ تقدیر کرے ہک واری پیر چمن ڈیوے پچھے ساری عمر کریر کرے۔ تے ہک ایویں مسدس دا بند یاد آ گئے کہ ہک زمانے دے وچ تھئیئیں بھل مائیں کنوں گئی ہے زندگی گزر بھل بھلیندا وداں کہیں دلبر کوں مائیں وی کیتا پیار ہا دل وٹئی ہاں می تہوں اج پٹیندا وداں چاک لائے ہن سڄݨ جیرھے دل دے اتے انھیں چاکیں کوں اج تئیں بھریندا وداں۔ اتھاں آدم دے روپ اچ ودے مشکی ہن تہوں لو نادان جندڑی بچیندا وداں ہتھ ٻدھ کے آداں میں تساں لوکیں کوں کہیں کوں دل نہ ݙیوائے نہ تروسو ودے ایں زمانے دی افنان لیلی پچھوں نہ کوئی مجنوں تھیوائے نہ تروسو ودے۔